Jane Nyapol. Jane Nyapol. Yes, an yeah. nya Kisumu korando. Yes. Uh, wilo dak gi man uh, mama mowar mm -hmm. to uh, ah, okenda ntiere gi nyithindo mm -hmm. ariyo mm -hmm. erokamano koro ang'eyo ni tich micho ni nyasaye to ng'e jomoko bende ywecho jomoko timo poro in kaka nyar paul itiyo ni nyasaye gi omani
Atiyo ne Nyasaye gi yore gi wer ma gweth mar wer ma Nyasaye omiya. Mm -hmm. Koro awer kendo ayaloga kuonde mhm. moko be iluonga mondo ayal, mm -hmm. apuonji. Mm -hmm. Uh, background mara atimo community development mm -hmm. kaeto an gi masters in project management mm -hmm. koro ng'enyne bende adhi kaka guest speaker in women socio economic empowerment mm -hmm. yes Koro chakre sane ma bende tije mitiyo gi te gi tich Nyasaye ka ere kaka gidonjo ni nikech jomoko wacho ni ka tiyo achiel to machielo bet chien to wach Nyasaye waneno ka imako motegno nikech sani aneno ka wende misewero bende ng'eny ere kaka magi timore ni ket Nyasaye. Mar Nyasaye mamaka ahinya nikech eh, mar Nyasaye aneno ka en e source. Eh, eh. Kidiyo the source te kaka oromo ka seek ye first the kingdom of God to mhm. gik moko duto biro medore. Koro ayudo ka an gi peace sama atiyo ne nyasaye samoro kata ka puonjo kuonde moko mang'eny miluonga nadhi apuonj mine mm -hmm. Uh, bang'e ayudo cases moko kata katimo neno gima nosetimore makale mm -hmm. tanyiso ng'ato kaka holding on kuom nyasaye miyo yudo gweth mm -hmm. ayudo ka ji mang'eny gona simo kata bang'e ni mite kane osenyisi wachna kapok nibiro Mhm. then koro adog afwenyo ni kara nyasaye luonga kendo ni koda gi chenro koro kod achiel kachiel wer ne ichako karang'o nikech jomoko wacho gani anawer achako kawuotho jomoko be leke jomoko bende chake katindo koro in kaka mich mar wer ne inwang'e karang'o koso ifwenyo afwenya koso chake kiduong' kama nachako achaka wer katin mhm. to nawerga e kwaya sunday school ng'enyne naneno ka baba wer baba ne werga nogo nyatiti but nogo mana e ot nogo e ot to opako mana mama koro Ooro ne mama romo winjo. e opake to oluongowa ni nyithindo bumiel ne mamau ago adwa pako mamau sani koro wawer then somehow nahero ahero Ihero miel. eh, ahero miel miel ahero- i think an mana yombe miel nyaminwa nyangi to ne yombe wer Mhm. to an tamiel kabisa koni ng'ama oyombo to ibiro mi gimoro koro ah, somehow o inspire Mhm. wer aeto owachonwa gimoro masomo kuome nikech nonyalo wacho ni watung wer Mhm. ng'ama otungo wer tangna mi zawadi to koni ni werna adwaro ni wer kawuono kata ne lango gibe dho wacham dhiang mhm. cham chi cham puodho mhm. koro adwaro ni ng'ama otungo wer mamit kabisa mhm. yudo zawadi koro aparo ni mano bende ae to bang'e to adhi were sunday school adhi were kwaya awere kwaya ka wantiere from katin chakre st stephen jogorod e kuma dongo yes st stephen jogorod ne janeno manena malo lwe tv kaka isewinjono wan kod wendo mino nyar paul opako nyasaye kendo nochako tiyo ni nyasaye kotin ma kochopo sani to koro nyasaye koro nyisi kare naluongi adieri omiyo anyisi ni ketemore lo lwe tv ka nikech gini en marwa koro kwachako achiel kachiel le nya paul nitiere wer miwero ni mbegu gani ma dholuo wacho ni kodhi mane ing'e ni sama ng'ato wacho mbegu gani samoro nitie fwenyruok mabiro kuomi kaka jatich nyasaye to kata nyasaye bende gombo mondo ong'e ni fwenyruok nomolo kuomi mar mbegu gani Koro sani ng'ato dhi winjo wer mar mbegu gani? Ere fwenyruok kata tom Nyasaye oriwno kata Nyasaye?
Mbegu gani na pako no werno ne en achiel kuom weri ndalo mane wantiere gi lweny. Mm -hmm. 2007 uh, uh, post election violence. Okay. Koro album mar wer niluongo ni Wakili. Mm -hmm. So opposition uh, ne neno ni giyombo. Mm -hmm. To government be neno ni giyombo mm. kaeto koro lweny dwa chakore mm. but luoro mar jogi ne ni kik wadhi e court nikech court biro bedo manipulated mm -hmm koro ema wacho ni wakili ni wakili marwa en ng'a mm -hmm. to koro mbegu gani en ni to kodhi mane mm -hmm. michuoyo nikech gi mikayo ibiro chuoyo mm -hmm. koro ne en wer managolo sama ne nitiere lweny ni mondo wawek dhawo mm -hmm. nikech ki kichuoyo koko gi dhawo to e, in ibiro mana neko kata koa e dhogi ae kendo kanyo namule wach chono akia kaka nobiro na to gima ne owacho ni ani corruption mane ginene e, e, e judiciary ni ema koro miyo jogi wacho ni ok wanyal dhi e court kech kwa dhi e court to bende it is already predetermined koro ema wacho ni kara corruption and mibadhi mm -hmm. ni yeah, kara, yeah, kara mibadhi ni eri mm -hmm. en richo mm -hmm. maparo mawere wendno ero ni kata ananaya mm -hmm. gi safira mm -hmm. Mhm. notimo mibadhi mhm. ma nyasaye nokuomogi mhm. ma nochwadogi nawacho ni laba na, uh, jacob bende notimo mibadhi koro mibadhi kitimo to bang'e kucho iyudo mana chwat koro emomiyo wawacho ni kuondewa ma, ma watiye mm. kik wabed gi mibadhi mm. nikech mibadhi okelo chandruok koro laban bende ni no, no, jacob bende notimo mibadhi kaka nowuondo wadgi bang'e en bende kodhi kendo to miye mana ng'ama nokodwa Eh, omi omi koro mibadhi nochakore chon nochakore chon to en richo koro mhm. kik watime mhm. that is mane gima nawero to kinywa kawuono samoro ng'ato ng'ito en lweny ma en go to opogore gi macha en gi lweny ot kinywa kawuono ere wach nyalo miye nikech nyasaye omi ote koluwore korka lwenje mane timore eh, eh, ma ot family en e foundation mar mhm. kristo to family jachien ok morgo koro nitiere lwenje mang'eny mwakale to owacho mana ni mm -hmm. An buk makonya ahinya en Isaya prang'wen gadek. Mm -hmm. Kata nasekale maliet mang'eny. Mm -hmm. Tawacho ga ni ei kana Nyasaye omiya kale. Kara mae en mana an elevation process. Mm -hmm. eh, Nyasaye weyi kale majno mondo kiny. Itegno. Ibedi motegno, ibed gi neno. Ijiw mm -hmm. ng'ama kale. Mm -hmm. Ni bed motegno en mana ni ochalo process ni mm -hmm. Kidwa yudo cham ka in japur nyaka ido nyaka iwir nyaka ka onge pi iole pi ka en alot iti matek eka kiny iyuto mhm. ka in nyathi skul nyaka ichiew gokinyi nyaka iting' buge nyaka isokoyo ne rangach jati nyasaye opak yesu ruoth iwacho ni rangach wer machalo kama ere fwenyruok ma en go ma god nyasaye kendo nyalo godorego kata fwenyruok ma nyasaye nomi kokalo kuom wer mar rangach Fulani mali. Yes, wendo tunawero sama ne an gi pek. Mm -hmm. To kuom duto naneno mana ni kara Yesu e rangach minyalo kale e kiyud gimidwaro. Mm -hmm. Kech ndalo moro na kata kadwaro gini to kayudi, kadwaro gini to kayudi. Jomoko be kona ni ma otimore nikech ma, ma timore nikech ma. But kanafwenyo ni Yesu e rangach, mm -hmm. I am the gate. Mm -hmm. En e pi hawi. Koro nawacho ni weno ero ni en, en wer mar pako Nyasaye. Mm -hmm. Iwere ahinya e arus kendo ayudo osemiya luongo mang'eny. Mm -hmm. Ka were to jomoko be penya mana ka di nadwaro ni giwere arus na wen chunga chunga ji te tent kuma nobete ka, ka e rangach. Mm -hmm. Jalamo e kanyo osebedo kata ka chiedhe nade sabedo koko wango nene okinyi ma kawuono jalo madwaro namba CD mari kata kowuok Nairobi, wuok Kisumu, wuok Mombasa, kech lo lweto kene e piny te. Nyalo timo nang'o? Um, cho nawegiga moko Tuskys ka Scripture Union. Tuskys ma Kisumu, ma Nairobi, Mombasa. Ma eh. Kisumu ka eh. Scripture Union. Eh. Ae Nairobi gintiere Kasanga, poka oro gi mang'eny, but mm. abro temo mondo asambaza gi mang'eny. To maybe YouTube kono binwang'o